Eýranda iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň ýigrimi sekizinji dekabrynda hökümete garşy başlanan protestleriň güýç bilen dowamly basylyp ýatyrylmagy netijesinde wepat bolanlaryň arasynda türkmensähraly türkmenleriň hem onlarçasynyň bardygy barada ýyl başyndan bäri tassyklap bolmaýan maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk ol maglumatlary aragatnaşyk kynçylyklary sebäpli şu wagta çenli doly anyklap bilmedi. Şu aralykda Türkiýäniň Trakýa uniwersitetiniň professory, asly türkmen sähraly alym Abdyrahman Düýejiniň sosial ulgamlarda ýazmagyna görä, soňky günlerde protestler döwründe we Olar basylyp ýatyrylanda ölen türkmen protestçileriniň azyndan üç sanysynyň ölümini tassyklatmak mümkinçiligi döredi. Azatlyk Eýran protestlerinde wepat bolan türkmensähraly türkmenler barada professor Abdyrahman Düýeji bilen telefonda gysgaça söhbetdeşlik geçirdi. Abdurahman şu Eýranda türkmen oglanlarynyň hem şu protestler bilen baglylykda heläk bolandygy barada maglumatlar bar. Sizde şeýle maglumatlar barmy? Bize goşmaça maglumat berip biljekmi siz? Hawa, Ýowşan aga, türkmen sähramyzda şol dury şäherlerinde türkmenlerem zat etýärler, köçä çykdylar. Onsoň Benner türkmen şäherinde, Kümmetde, Kelalada, umumy habarymyzda ýigrimi-otuz adam dagy urlupdyr, oka tutulypdyr. Ýöne şoň näçesi sag, näçe ölendigini anyk bilmeýäs. Dört-bäş adama hökmän öldi diýilýär, üçüniňem adyny bilýäs ölenlerden. Kümmetden Alireza Çogan, Duktar Çoganyň ogly. Onsoň ýene-de Jergelandan Emiraly Perwizi, türkmen oglany, ýaşajy oglan özi häzir neresse. Ýene-de aýdaýyn, Sapa Ferzanfer, bu-da Kümmetden sportçy, boksor oglan özi, boks oýnaýan oglan. Şularyň üçüni anyk ölenligi tassyklanany habary. Indi galandan näçe ölüp, Dür zady her gün täze habar gelýärda palanym ölüpdir palanyň ogly ölüpdir diýip internetler ýapyk telefon ýapyk şol üçin biziň bilýänimizem gaty çäkli ýöne şo köçelere türkmenleriň çykandygy dogry gürrüň ýigrimi otuz adam wurlan dogry gürrüň indi şol hassanda balnisada ýatyda şolar keselhanada Oňam agyr ýatanlar bar, ol edil şo gün ölmän näçe gün soňra jan berýärler. Ol şol üçin näçe gün soňra-da habarlar gelip gowuşýar. Abdyrahman siz şu urlan diýeniňizde ot açýan ýaragyň oky degen adam diýip aýdýarsyňyz, şeýlemi? Ýaňky üç aýdanym ki režimiň ýarakly güýçleri edil sowaş meýdany ýaly adamlaň öňüne çykyp dogry şolary gurşuna baglaýarlar, atýarlar. Şol atylanlaň ýaňky üç sanyny sanap geçenim Jan berdi, şehit bol öliler. Eýranda tutuşlaýyn halkdan gelen habarlara görä, on iki müňden köpräk adam öldürilýär bir gijede. Ýöne ynsan haklary guramasy bar, oň tassyk edeni dört müň üç ýüz adam töweregi öldürilen. Anyk şonuň bilip tassyklanlary ýöne halk ondan gaty kän diýip aýtýar. Eý eýranlylar siz gürleşensiňiz daşyndaky içindäki bilen mümkinçiligiňiz bolandyr belki bu ýagdaý barada umuman näme pikir aýdýarlar nähili baha berýärler bu herekete? Ýok bu mesele bir ýyllyk mesele däldir şol režimiň kyrk ýedi ýylda ýörden syýasatynyň netijesi. O bir ideologiýa esasly bir režim. Eýrandäki nebit, petrol puluny şol ideologiýa esasynda dünýädäki toparlary, militant toparlary harç edip, şeýdip gelşi, ýyllar bäri. Eýranlylaram biziň özümize pul gerek, bize seretmeli, bize bakmaly, özümiz garyp ýaşaýas diýip, hemişe şoňa garşy protestolar bar. Onsoňam Suriýada goldaşy Beşar Esedi, Yrakda Lubnanda, her ýerde şol Eýranyň goldaýşyny ony dünýä bilýär. Şolam diňe gollamak däl-de, halkyň şu petrolyň iýjek-içjek puluny iberip goldaýar. Onsoň bir tarapdanam Amerikanyň Eýran tersine sanksiýalary. Şol üçin ekonomi çökýär. Muňa-da halk çydap bilmäni köçelere çykýarlar. Onsoň režim şu halk horlukdan ýaşap bilmäni şol üçin köçä çykdy diýmeýär. Muny diýýär Ysraýyl çykardy diýýär, Amerika çykardy diýýär. Hel hemme günäni olaň üstüne atjak bolýar. Bir millet oturan ýerinde gowy ýaşaýan bolsa öz-öz Amerikanyň aýdanlary çykmaz-a daşary ýa Ysraýylyň aýdy bilen. Ýok, olar näme ikisi bir zamanda bolýar-da. Hem eçerden halk ýaşaýşy kyn. Hemme zadyň goşulyp dular, saçyň görünýär diýip otara gamçy urup dular adamlara, ynsany haklaryny berenoklar. Bulaň hemmesi bir tarapda birde çöreginde kesýärler milletiň. Şu sanksiýalar bolup, onsoň millete ýaşaýyş ýok ýa ölersi ýa dyşlardan dynars diýip köçä çykýar. Eýran halky ýadady bulardan, ýadady. Gürrüň şo ýerde. Abdurahman Düýeji, gepleşigimize goşulyp beren maglumatyňyz üçin köp sag boluň! Sag boluň, siz-de, Allah kuwwat bersin, sag boluň!